Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Сез көн темасы тапшыруын карыйсыз. Бүген аны мин Гөлия Нигъматуллина алып барам. Безнең студиядә кунакта Түбән Кама районының татар авыллары тарихын өйрәнү җәмгыяте рәисе Айдар Хәмзин. Хәерле кичләр. Хәерле кич, Гөлия, хәерле кич. Айдар абый белгәнебезчә сез Ташлык авылыннан. Ә Ташлык авылы бик күп э, танылган шәхесләрне бирә Шулай бит. Шулар арасында э, Татарстанның халык шагыйре, җәмәгать эшлеклесе Разил Вәлиев, сезнең абыегыз, юморист, мәзәкче, артист Алмаз Хамзин исемлекне озак-озак дәвам итергә була. Шулай бит. Менә әлеге исемлектә сезнең урында бар, чөнки сез э, Ташлык авылын өйрәнгән тарихчы дип әйтергә була, шулай бит? Ничек менә сез э, шулай э, э, тарихны өйрәнүгә кызыксыну сездә ничек уянды?
Иң беренче менә танылган кешеләр күп дигәч, шушы араларда гына мин Ташлык авылының танылган кешеләрен үзем буклет итеп чыгардым. Анда 70-тән артык кеше җыелды. Бу инде безнең Ташлык өчен зур шәхесләр, имеш. Алар бик күп икән. Әле өйрәнүләр Дәвам итәбез, әле тагы да булыр дигән менә исәптә торабыз. Ә инде менә Э, тарихка ничек керергә килеп кергән дигәндә ул яшьтән үк кызыксына дим мин мәктәптә укыганда э, элек бит китапларны сатып алышлай э, дәреслекләрне иң беренче Кулга тарих китабы кереп килеп керсә, мин инде аны каникул вакытында укып бетерәдер идем. Аннары мин аны кабат кулыма тотмыйдыр идем, шул җәй көне укыганнарны дәрес вакытында сөйләп, тарихтан гомумән гел бишле генә булды минем, дүртле алганым булмады. Ул менә шуннан килә инде. Аннан җиденче сыйныфта укыганда мин үзебезнең нәсел шәҗәрәсен төздем. Минем 90 яшьлек Мәликә бием бар ие. Аның янына кереп менә кичләрен нәсел турында сорыйдыр ие менә безнең бабайлар ничек булган. Шуңа күрә очраклы гына түгел сез Түбән Кама районының татар авыллары җәмгыять татар авыллары тарихын өйрәнү җәмгыяте рәисе, шулай бит? Әйе, әйе. Менә бу җәмгыять кайчан оешты һәм нинди максаттан оешты? Бу өченче ел
сентябрь аенда оешты. Ничегрәк мондый фикер барлыкка килә? Бу фикер инде Татар конгрессының Түбән Кама бүлекчәсе җитәкчесе Рөстәм Ганиев белән һәвәскәр тарихчы Мансур Ганиевкә килә. Алар Казанда зур гына бер чарада катнашалар. Анда һәрбер районнар үзләренең тарихларын чагылдырган китапларны күргәзмәгә куялар. Ә безнең Түбән Кама районының бик ярлы була күргәзмәсе. Күрсәтерлек китаплар булмый. Алар моны көтмәгәннәр дә инде. Безнең чыннан да чыгарылган китаплар бар, авылларга багышланган. Менә Каенлы, Ташлык, Үчкә авыллары, тагын берничә авылның бар име? Кызыл Чапчак. Юк, ул Кызыл Чапчак соңрак чыкты бит инде. Соңрак чыкты. Әйе. Алар бар, әмма алар аны эзләп бармаганнар. Менә шунда аларга әзрәк ят булып киткән инде. Шуннан алар икесе менә уйлап Түбән Кама татар авыллары тарихын өйрәнү җәмгыятен төзергә дигән фикергә киләләр һәм әнә Мансур аганың тәкъдиме белән мине рәис итеп куйдылар. Менә өч ел узып киткән, нинди эшләр башкарылды, бәлкем, китап чыгару турында хыялланасыздыр? Җәмгыятьтә катнашучылар, аның әгъзаләре бүгенге көндә дүрт китап чыгардылар инде. Берсе, ие. Берсе менә минеке булса, икенчесе Мансур аганың үзенең авылы э, Абдул Салман Мурзалар авылы. Име аның турында чыгарды. Э, Виктор Борисович Шадрин мәгълүм шәхес име э, Кулучы авылы турында чыгарды. Анар Фирая Муратова Нарат асты дигән авыллар турында чыгарды. Кызганычка каршы алар чит район авыллары булса да, Э, безнең менә э, шушы җәмгыятьтә булу име киләчәктә зур өмет уята. Без аларны менә кирәкле юнәлештә куллана алырбыз дип уйлыйм. Ә бәлкем киләчәктә бер уртак китап турында да уйлыйсыздыр? Әйе, менә э, бу соңгы елны, шушы елның җәендә безнең Түбән Кама районы тарихын язу турында фикер барлыкка килде. Аны мин үзем тәкъдим иттем, хуплап каршы алдылар. Менә хәзер инде без мәдәният оешмасы белән бергә, Гүзәл Мөхәррәмовна белән бергә менә шушы китапны бастыру турында хыялланабыз. Хыялланабыз гына түгел, без инде эшкә керештек. Шушы максатта менә район күләмендә без киң җәмәгатьчелекне менә Үзебезгә җәлеп итү максатыннан берничә конкурс та уйлап чыгардык. Э, мәсәлән, э, хәзер аның нигезләмәсе әзерләнә. Э, Түбән Кама районының танылган кешеләре турында һәм Түбән Кама авылының тарих авыллары тарихы турында без менә конкурс игълан итеп, якын арада менә шул нигезләмәсе эшләнеп беткәч, без аны халыкка игълан итәрбез. Бу конкурска бөтен Түбән Кама районы кешеләре катнаша ала. Укучылардан башлап, олы яшьтәге безнең пенсионерлар да катнаша ала. Без инде аны игълан итәрбез, бергәләп, тарихны бергәләп язарбыз. Чөнки халык белән бергә язса, ул китап бик кыйммәтле булачак, саллы булачак. Менә шуңа өмет ителгән максат бу. Аннары Ә, безнең оешма тагын нәрсәләр эшләде дигәндә, без инде э, ике ел э, мәктәп балалары арасында э, мәгариф идарәсе белән берлектә шушы авыллар тарихына багышланган конкурс оештырдык. Быел менә өченчесенә әзерләнәбез. Ул 3-4 номинациядән тора. Анда бик матур гына, саллы гына бүләкләр, буладыр, өем укучылар бик теләп катнашалар. Аның әһәмияте дә бик зур балалар өчен, менә тарихны өйрәнү өчен бик зур дип Айдар абый, ә сез үзегез һөнәрегез буенча кем? Һөнәрем буенча мин энергетик, инженер-конструктор. Дүрт ел мин совхозда Энергетик, баш энергетик булып эшләдем. Аннары Шәңгәлче авылы советын, ул вакытта башлык дип атадыр ул, администрация башлыгы Шәңгәлче авылының, анда эшләдем. Аннан соң үз эшемне ачып җибәреп, мин проектлар эшлим, шушы электр өлкәсендәге. проектлар. Бик гаҗәп, әймәгез, төгәл фәннәрне тәмамлаган кеше инде иҗат юлына кереп китүе. Һәм бу очраклы түгел дәдер, чөнки сезнең абыегыз Алмаз Хәмзин э, артист булып киткән бит инде, шулай бит. Ә Алмаз абый белән сез ошашканмы, юкмы? Ул артист, сез э, гел күләгәдә калырга телисез, үтә тыйнак, шулай бит? Э, нинди сыйфатларыгыз охшаш сезнең? Нәрсәләр турында фикер алышасыз очрашкач?
Очрашкач кына түгел, телефоннан да сүзләр бетмибез. Менә шушы китаплар язу буенча име аның белән киңәшеп алам. Менә шушындыйрак теманы кертсәм, мондыйракны кертсәм, ничегрәк ул һәрвакыт хуплап, име тирән әйтеп җибәрә, чөнки аның тормыш тәҗрибәсе дә күбрәк, аңлатыбрак җибәрә. Аннан менә ул культура өлкәсенә, мәдәният өлкәсенә кереп киткән, мин монда дип. Мин үзем дә заманында Район концертларын алып барган кеше. Түбән Кама район үзешчәннәре концертын без Кама аланында да куйдык име, монда техника йортында да куйдык име. Менә берләшеп үзешчәннәрне йөрткән кеше мин. Концертларны менә оештырып, үзем сценарий язып, ул сценарийда үзем катнашып, концертны алып барып. Аннары туйлар белән бик озак шөгыльләндем мин. Мин алып барган туйлар саны гына ул вакыт күбрәк инде бушка иде ул вакытта. Йөздән артык. Үзем кияү җегет, үзем фотограф, үзем музыка куючы. Яме, менә бөтенесен дә бер кеше алып бара торган именно шундый ни. Димәк, мин, иҗади әйе, гаилә. Иҗат, әйе, мин әзрәк кенә, әз-мәз генә булса да шигырьләр язам. Менә э, Сабан туйларга, бәйрәмнәргә, авыл бәйрәмнәренә сценарияләр язам. Аның ише э, бүгенге көндә дә әле аларны ташлаган юк. Айдар абый белгәнебезчә менә э, шушы көннәрдә сезнең Ташлык авылының э, сугыш елларын колачлаган Өр-яңа китабыгыз дөнья күрде. Ә, пандемия аркасында әле ул хакта күп кешеләр ишетмәгәндер дә. Ә, менә мин шәхсән үземнең ишеткәнем бар, ә, шушы китап белән танышучылар арасында. Ә, Үзләренең әби-бабайлары турында белмәгән мәгълүматларны да ишеткәннәр, шулай бит? Ә, о- Әйе. Бабайлары кайда хезмәт иткән, нинди маҗараларга юлыкканнар, нинди а, б- Нинди яхшылыклар эшләгәннәр, шулай бит? Менә рәхмәт сүзләр ишеткән бар. Сез каян белдегез аларны? Ничек менә шулай?
Шулай менә эзләнүсез генә китап язып булмый бит. Бик күп эзләнергә, бик күп сораштырырга, авылдашлардан сораштырасың. Менә бу абый ничегрәк иде, сугышка кадәр, сугыш вакытында кайчанрак китте, кайт Тымы, җукмы, әлбит аны күбесен белмидер ик тә без. Аннан интернет ресурсларына бик ярдәм итә. Ниләр память солдаты, подвиг народы, кебек имә кремник, не солдаты ру, обода мемориал, ниләр сайтлары аша бик күп мәгълүмат табырга була. Анда менә солдатларның кайда алынган, кайсы хәрби хезмәт частьта булган, яме аларны белергә була. Наградной лист бар. Наградной листларда аларның батырлыклары сурәтләнә. Менә без татарлар булгач, эзләве бераз авыррак. Чөнки татар исемнәрен рус теленә күчерә башлагач, әллә нинди ят исемнәр Э, кыскартылган була ул имы хәрефләр үзгәргән була менә шуңа күрә э, бик күпләр үзләренең туганнарын эзләп таба алмыйлар инде мин хәрефләп фамилияларны былайрак итеп карыйм икенче атасыныкын да бабасыныкын да куеп карый карый бик күп кешеләр табылды менә сез дөрес әйтәсез бик күпләр рәхмәт әйтте э, чыннан да менә бабабыз турында дип бер нәрсә дә белмәгәнбез икән Әтиебез турында бер нәрсә дә белмәбез икән. Анда телефоннан да язып җибәрәләр. Рәхмәт сүзләре. Э, берсе язып җибәргән 18-нче э, биткә җиттем. Без гел томана булып яшәгәнбез икән дигән. Бер нәрсә дә белмәгәнбез икән сугыш турында дип менә Ул язмаларны әле мин әле дә үзем дә саклыйм. Айдар абый, бу сезнең беренче китабыгыз. Менә э, шулай көн саен э, казанып, э, казынып өйрәнү буенча күп кенә материалларыгыз да җыелгандыр. Шулай бит, яңа китаплар да җыелгандыр. Әйе, әйе. Кемнәр сезгә ярдәм итә, яисә үзегез нәшер итәсезме? Э, Ярдәм итүчеләр э, күп инде алар. Кайсы рухи яктан ярдәм итә, кайсы матди яктан ярдәм итә. Менә китап чыгаруга килгәндә инде бу бик кыйммәтле эш. Бу менә безнең э, яхшы э, глянцевый кәгазьдә, меломный кәгазьдә чыкты. Име э, фотографияләр анда яхшы күренә. Шуңа күрә кыйбат була. Име ярдәм итүчеләрне менә берничәсен Э, әйтеп китәсе килә. Иң беренче менә шушы китапны чыгарырга килгәндә авылдашыбыз безнең Раиф ага Ахмәдиев э, әйдәгез авыл белән җигешик диде. Шундый идея бирде. Э, авылдашлардан гына 100 меңнән артык сум акча җыелды. Авылдашлар һәм Раиф абый үзенең генә саллы энный суммасын кертте. Идел пресс үзе Әйме зур гына ташламбыз безгә ясады. Шушындый кирәкле китап икәнен белгәч, хәзер аның бу китап кистәсендә тора икән, кергән кешеләр миңа әйтәләр. Мин горурланып та куям. Бик үрнәк күренеш чынлап та. Э, Айдар абый, бүген менә телевизор караучылар безнең әңгәмәне тыңлаганнан соң, бәлки күпләрдә кызыксыну уятырдыр. Э, менә мин дә бит әле үземнең э, авылым турында күпмедер күләмдә беләм. Кая мөрәҗәгать итәргә, сезнең белән ничек элемтәгә чыгарга, менә җәмгыять белән? Хөрмәтле менә Түбән Кама районы халкы, безнең күп кенә авылларга тарихлар язылган, әмма аларның борынгы заманнары тасвирланмаган. Шуңа күрә бу өлкәдә менә без башлап җибәрдек инде. Уфа архивлары белән элемтәдә торабыз, Мәскәү архивлары белән мөрәҗәгать итегез үземә, димә, ярдәм итәм. Анда архивта э, ревизия сказкаларымы, ландрат китапларымы, переписная, пищие книга дигәннәр бар. Алар белән ярдәм итәргә була. Менә э, метрика кәгазьләрен кайтартырга була. Э, русларга булса инде церковные записи, яме аларны кайтартырга була. Менә безнең оешма соңгы вакытта шулар белән шөгыльләнә. Әмма дә ләкин кыенлыклар да бар. Безнең менә тел белгечләре җитми. Гарәп графикасы нигезендә язылган элеккеге язуларны менә тәрҗемә итүчеләр юк. Метрикаларны кайтартабыз, ә тәрҗемә, аны бит бик ни ул, үзенчәлекле ул татар язу имласы. Әйе. Аның язмасында сузык авазлар юк. Әйме, менә ул сузык авызлар булмау, гарәп алфавитын белгән кешеләр дә укый алмый аны болай гына. Шуңа күрә монда берничә кеше бар, әйме, аларга мөрәҗәгать итәбез, но аларның да теге бик тыгыз булу сәбәпле эшләре, алар һәрвакыт бу эшне алына алмый. Белгечләр дә димәк кирәк әле. Белгечләр беренче чиратта кирәк, иң беренче чиратта шулар кирәк.